Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida, li hu miġjub lilkom minn Renault Malta, Welby's Supermarket, Burger King, Valletta Glass, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Positive Parenting Malta,

Gianluca Bezzina, hello! hello. Grazzi tal-istedin, għax vera piċir inkuna. Grazzi tal-ġejt, għax għarri jina għandi naqra ta' introduction, kantant, tabib, missier terba titfal, miżewġ il-mar li speech therapist, tilet tifel minn sebaħwa. U Superman. Għax illum għatli, għarħanajlek, meta għatli l-lum qabel ma ġejtaw, għarħanajlek, palissa għandek il-mara msifra. Tajjeb. Erba tim kollox ta' Eżatt, u iva, għalli għalli għassifer ħabda.
Imma meta inti għatli li għandek tajjeb, għandek tifel jew tifla ta' sitt snin. Tifla, eżatt, tifla. Mela tifla ta' sitt snin.
Mbagħad għandi Paolo li għandu five. Tifel ta' ħames snin.
Eżatt. Eh, Sofi għandha tri, ħatalaq tri insomma. Sofi ħatalaq tri. U Beppe ħajalaq one.
U Beppe ħajalaq one. Meta għatli li qiegħed id-dar waħdek? Ma dawn l-erba titfal. Imma bil-aqal ta' ma jtunix ħafna ħafna trabi. Issa nimmaġina li ta' sena vera bil-aqal ta' sentej tbeq, vera bil-aqal. Imma Imma jiena niftakarni b'tifel wieħed biex nitlaq mid-dar pass ktir. Eh, xorta, xorta, ġifri, ħajti kam zewġ trips li l-karozza. Ħanajt, għaqta li kull kemm il-basket rixt miegħek dal eh, Mill-inqas, mill-inqas ħamsa, eżatt, plastija u kol affarijiet li kelli tiegħi stess. Ehm, għax kifat li kelli ħafna mpenni dal-għodu, allora biddil xit l-darbiet u kol. Ehm, imma, imma duwi billu anka Ovvjament thanks to ħafna xogħol ukoll li li jsir minn minn Vanessa stess, hekk filgħodu għandna ċerta rutina. Jien ħalqi għadu Allura- miftuħ. Dik ir-rutina tkompli. ju, ehm, Imma le le doable doable. I mean jekk it-tfal kif taqbad tgħid jidra u anke jgħinu jmiddu jdejhom. Kemm nixtieq inkun Ehm, Dubbina fuq Tejn. l-ħajt, xor- narakom. Xorta komplikata.
Kolla ħirġin.
Għax jien qed ngħidlek b'wieħed, anki llum li għandu 14 sena għandu ngħidlu dan. Ejja, are you ready? Imma niftakar meta kien żgħar, meta kien baby. Le, l-istess.
Nimmaġina noħroġ id-dar kollha. U hemm ċerta ismu tricks, imma tidra li ċertu affarijiet iridu jsir innaf qabel jieħdu l-breakfast, per eżempju, sirna irridu jibsu żarbun. Għax inkella idum jihdu l-breakfast u mbagħad biex jibsu żarbun kwart 20 minut oħra u taqbad it-traffic mbagħad. Ifimni, kellna number one, u mbagħad in-number two, mbagħad in-number ma number four għal ħarż ma ċertu affarijiet. Imma mbagħad ħadthom erba' postijiet differenti. Ekku, bħalissa dik naqa' komplikata. Kif iġġennu l-GPS.
Again, għandna rotta u li tipprova dejjem iżżomm lila ħalli tidra traffic, tidra side roads minn fejn tittaddi. Ehm, imma u lele doable, doable. Mandi xingerger. Imma jena affaxx, mandek xingerger, le, ma affaxxinanti għalija, għax vera u bwieħed u koll inħosni xukul kantet nera, nibdajt erba. Anyway, imminti, F'din il-chaos ta' familja kbira, ovvjament, inti kbirt fija, għax inti wieħed minn sebaħwa, it-tilet wieħed, u jina li dawn huma affarijiet li narawhom fil-films, per eżempju, niftakar Kien hemm series kien jismu Brothers and Sisters. Ma nafx jekk kontra. Iktar Seventh Heaven niftakar. Jew Eight is Enough meta kont żgħira. Naf ma niftakru. Kont żgħira inti kont inti kont għad klas twinit naħseb. Kont għad klas twinit. U kont nara Eight is Enough. Itta tarom tal-films għajd li l-verita fuq daw il-familji għal. He, palissa nara The Walter Boys, ma' tifel, nodu naraw flimkien l-istess, daw kedi xie 7-8. Għidli naqra fuq. Fuq tfulija.
Eh, eh, seven, seven, ek. Onestament, it's beautiful u I wouldn't change it for anything. Kontu tiġġieldu bejnietkom. Mux daqsek, to be honest, il-boys specialment bejniet, naħla għedin two girls, un bat three boys, un bat two girls. Il-boys bejniet. Ina banċi ġuġi Eżat, eżat, izu, izu.
Għanna l-gangs, tipo.
Imma l-boys bejnietna onestament, ngħidlek ma niftakarx ġlieda waħda serja bejn il-boys. Però konna nagħtu ħafna, tipo meta konna nagħu xi nagħrif. Per eżempju, ġifieri girls, l-ewwel tnej kienu girls. L-ewwel tnej girls, eżatt.
Issa l-girls bejnietom.
Eh, il-girls ġieli kien kollhom naqra eh. ta' minn minn ħajilbes ta' min, mhux naf jiena, tipo. Ok, normali.
Hija mela. normali. Eh.
Għax jiena waħti tajċ kemm konna nagħtu. Eżatt, ġlied, ġlied ta' kuljum ngħidlu ta' ta' ta' kuljum, imma ġifieri sens ġlied żgħirek, mhux ma m'hemmx feuds biex ngħidlek All tipo right. kbar bejnietna l-aħwa. Mem Anzi- xar jitqattaw hekk. Le, le, le, anzi sal-lum stess għadna, ħanuża l-kelma vera, n- ninħabbu ħafna bejnietna, ġifiri namlu ħafna ħin biex, in- ċo- ċoe, w- we make a huge effort biex inqatta ħafna ħin fl-imkien, niltaqgħu għand ommi ħafna ħafna l-lum il-ġurnata, Nagħmlu holiday darba fis-sena kollha flimkien ukoll, jiġifieri l-aħwa kollha. Iva kont qed ngħidlek rajtu dak ir-ril. Vera ħelu kien. Għadu kif ħajkomplu jiżdiedu? Kif ħajkomplu jiżdiedu? Kemm qegħdin b'kollox s'issa? Eh, ara, inkluż il-mami u daddy qegħdin 16 adults u 11 children soon to be 12 dal-waqt għax Vincent ħajkolla. Ġifieri qegħdin xi 20 xi ħaġa. Ġifieri meta tmorru ġo restaurant, hello, can I book a table, eh. please? Kemm qegħdin? 27. Fil-fatt meta nsifru, eżatt, I mean ġeneralment nikru xi tipo tip ta' kumpless kbir, tipo xi villa kbir. Xi bass.
Le, le, bat kull. Aw, karozzi kulħadd għalih, jew kella tipo dissena minna żewġ vannijiet, tipo hekk. U nirranġaw ħanajtek, ġifieri nieħdu gost inkredibbli flimkien. Ma hija xi ħaġa sabiħa, x'jiena l-iktar ħaġa li dispjaċini huwa. Aw ħafna familji li dak, dak l-aħwa, l-aħwa ma jitkellmux. Mhm, U jibqaw mhm. ġifiri ma jitkellmux għal għal snin twal. Mhm. Hija xi ħaġa It's sabiħa. a pity, eh.
ħafna. Em, Aħna, to be honest, eh, xi ħaġa tajba ħafna ħafna li kellna l-ġenituri kienu ta' eżempju kbira lina, u ġifieri l-ġenituri kienu kienu hemmhekk u għadhom hemmhekk, ġifieri ommi u missieri, em, investew ħafna ħafna ħafna ħin fina, ġifieri Qatt ma konna jenna foqra, per eżempju, ta' dejjem kena x'niklu, dejjem kena xi toys, dejjem kena eh, x'nilbsu sew. Imma l-iktar ħaġa li investew fina mhux li jaħdmu jtuna l-flus jħallulna xi wirt, imma le li għattaw ħafna ħimmana, l-rak stajna nieħdu ħafna l-eżempju tagħhom u naraw ukoll kif huma kienu jiddiljaw ma' ċertu problemi, kemm huma kienu ġenerużi bil-ħin tagħhom, bil-flus tagħhom anke ma' ħaddieħor il-bot mill-familja. Allura naħseb aħna eh, automatic li l-aħwa drajna li ehm, ma nfittxux ma' xulxin, jinnaf jekk il-mamillum xtrat xi ħaġa lil Dorothy, oħt il-kbira pereżempju, Ma nistenniex li ħadd ixtri l-istess ħaġa lili. Meta jiena jkolli bżonn, imbagħad naf li ħansibha hemmhekk il-omm jew ħatejni. Ehm, allura, u nara ħafna tipo ġenituri u nanniet illi jekk pereżempju xtrajt pupa li tifel. Faddi tkellimni ħafna. Eh, eżatt. Irid nixtri eh. karozza li tifel. Eh, fair, għax jekk xtrajtlu xi ħaġa u bdejna ngħidu aħna inti għatli għatli għatli xi ħaġa li vera mort id-daru vera bqajt naħseb fuqha għalli aħna Għalina, fairness kienet mhux f'issa, I am fair now, imma long long term kif qed tgħid għandek bżonn libsa. Fairness over the lifetime in a way, mela, jiex hekk, jiġifieri li li Sabiħa ħafna. Irrespective of the amount I will give you, I will give you everything that I can give you in the moment you need it. rather than issa. Merit. Mhux hekk.
Merit, not need, jiġifieri tini xi ħaġa għax jiena ħaqqni u għandi bżonnha, mhux għax tajt xi ħaġa. Forsi, għax forsi naf ninsab f'diffikultà mhux neċessarjament għax ħaqqek, imma għaliex għandek bżonn. Bħalissa x'għandek bżonn ħa ngħinek. Imma jekk bħalissa għandha bżonn oħtok, m'hemmx għalfejn dak li qed nagħti 'l oħtok ħa ntih lilek ukoll, jekk inti m'għandek bżonnu, dak għalik jiġi żejjed. Ġifieri, fil-mument li inti mbagħad għandek bżonn, hemmhekk ħantik. U hija diffiċli, eh? anke ma' tfal tiegħi, ġifieri hija diffiċli li. Eh, inti tagħmilha ma' eh, tfal. U żgur nagħmilha, imma meta ġieli pereżempju jien naf minux mort shopping mal-kbira pereżempju mhm. għax ma kella kważi xejħu jiex ta' xitwa għadna jemmur mhm. nixtu. Imma xin tasal id-dar tajjeb u tara biex tajt li labis u mux l-oħrajn, ġo fik xaħġa tajlek, eh, tajt ħaj jiddejqu, ah. il-verita hija li għax forsi diġa bdew jidraw b'dan mod, il-kbira tipo għadet t-serġ t-modella bil-ħwejx li xtaqt. U per eżempju Paolo jgħidla, how beautiful you look, fleb daħin ma għalli. Tipo, issa jina jmiss, jew xi ħaġa forsi għadu żgħir ukoll biex jaħsebek, ma nafx għandu għandu għandu fajf. Le, ma nasibx li għadu żgħir. Imma imma tajt xi ħaġa diħla, fimt? Xi ħaġa Isu bdew jidraw minn issa li jisma' għalkemm fil-Milied kollha ħadd irċievu xi ħaġa jew fil-Birthday kollha ħadd jieħdu xi ħaġa, fil-mument tal-bżonn ħa jieħu min għandu bżonn. Kemm hi sabiħa di, għax probabbli min qed min qed jismagħna qed jgħid, Bilfors kellkom tgħixu hekk intkom għax kontu sebgħa u ma jistax ikun kull darba li xi ħadd għandu bżonn xi ħaġa. Mhux hekk? Noħorġu sebgħa darbiet, jiġifieri alla ħares il-mama u l-papa tiegħek ma rraġunawx b'dan il-mod. Eżatt, eżatt. Imma din hija U dan huwa kunċett sabiħ anki għal min għandu żewġt itfal biss. Mela, mela. Għax qed tgħallimhom valur Ekku, ekku.
importanti.
U naħseb meta tf- ma nafx ta' ġifieri għax jiena mex familja hekk tajjeb, imma nimmaġna li meta t- żewġt itfal qed jikbru f'familja ta' tnej U dejjem jieħdu l-istess, ħa jibqgħu dejjem ifittxu l-istess. U mbagħad hemmhekk forsi tidħol ukoll. Ċerta għira. Naqra għira, naqra.
Eh, Kompetizzjoni. Eh, rivalry, tipo, tipo, eh, eh, ġifiri, zom, il-dik tajta jew l-dak tajtu jina xħaniħu. Itġbet lej kisek għax dej. Minix, again, minix psychologist jon kalla xie professor fl-erja, ma Tagħmel sens ħafna u illi meta meta taħdem b'dak il-mod ma' tfal u mbagħad eh, eventually istu tfanna għal-ġebla fuq saqajk, jiġifieri għandek għandek ħajtek li tagħti l-waħda trid tiħil l-oħra li xinkella toħroq ċerta rivalità. Issa għandek l-ommok u l-missierek tajjeb u għan- għandhom daw, daw il-kopja li by the way it-tnejn li huma wkoll jiġu minn familji Kbar, ekku. kbar għax inti għedt li Il-mami l-mama kienu 11. kienu 11 u l-papa kienu Sitta. sitta. Ekku. Jiġifieri issa naf li kienet iktar komuni qabel Mhux hekk? li kulħadd jiġi minn familji kbar, imma jiena pereżempju ommi missieri, missieri kienu erbgħa, ommi kienu sitta. Jiġifieri xorta llum il-ġurnata ħafna Ekku, ma ekku, ekku. 11 u sitta Wa, ħafna. ekku. Jiġifieri huma qishom trabbew. Imma Kif kien jirnexxielhom iqassmu l-imħabba lil kulħadd? Kif naqbad nispjega? Kif inti bħala inti mhm. minn ommok imissierek? Kif hekk kien jirnexxielek tħoss hekk vera jħobbuni jew isa l-imħabba tagħhom trid tinqasam. F'ħajti onestament qatt ma ġieni mument fejn qatt m'għandix biżejjed attenzjoni jew nkella fejn qatt naħseb ommi tħobb iktar lil ħija jew missier jħobb iktar lil oħti. Fl-ebda mument qatt onestament ġifieri. U bl-istess mod, isu meta jiena kelli l-kbira, u mbagħad kelli lil Paolo, mbagħad kelli lil Sofi, mbagħad kelli lil Beppe, m'għandix preferenza bejnietom u u isu ma nħoss li għax għandi erba' mhux wieħed qed nagħti inqas attenzjoni lill-kbira, pereżempju, all right, il-ħin forsi irid jinqasam iva, però again, in the moment of need, u anka f'mumenti fejn hemm bżonn partikolari ma qed nilagħbu pereżempju, l-attenzjoni hija kompletament eh, fuqhom kollha. U naħseb dik il-ħaġa aħna rċivejnija throughout our lifetime bħala aħwa issa qed ngħid jiena ħuti. Però ovvjament xi ħaġa importanti li kellna li kif għad iktar kmieni kemm ommi u kemm missieri qattgħu ħafna ħin id-dar, jiġifieri ngħid li huma għażlu anyway li jkollhom xogħol illi ehm, jippermettilhom li jkollhom ħafna ħin id-dar. Tajjeb u jiena u Vanessa anyway l-istess illum mhm. il-ġurnata ma' tfal tagħna. Ehm, Ewer li nistgħu naħdmu iktar u naqlaw iktar flus tajjeb, però at this point in our life ehm, u iktar importanti li nkunu hemmhekk id-dar u nqattaw ħafna ħin ma' tfal. Ehm, jiena ħobb ngħidha di. Eh, isu illum ġurnata nisimgħu ħafna bi quality time, bi quality time. Ehm, imma jiena nemmen ħafna fil-quantity. Imbagħad mal-quantity jiġi l-quality tajjeb, naħseb li li kieku tajli aħdem sa tard kuljum tajjeb, imma mbagħad qabel jorqdu tfara minn nofsija magħhom. Ma naħsibx li kieku għandi l-istess relazzjoni kieku għandi. Bizzejet. Kieku għandi.
Naħseb ma tfal għandek bżon li Eja najdu li forsi mux kullħat jaffordja kwantiti kbira, imma imma jekk tista taffordja aktar minn nofsija. Mux hekk, eżatt. F'nofsija ħanajtek tfal they don't really warm up, u xek, ġifiri specialment jekk edha nofsija kull-jum u memx jumejt li ta' fil-ġimma fejn hemm erba' sigħat, ħames mhm. sigħat ma' tfal. Allura hija xi nemmen ħafna fuqha u hija it is a decision we made ukoll. Ġifieri ma kienx xi ħaġa illi ġiet automatically. Għax inti taħdem taħdem sassatejn. Fixed hours, eżatt.
Taħdem sassatejn u mbagħad tmur ġbor it-tfal.
Ġbor it-tfal u tagħmel u l-mara tiegħek taħdem part-time ukoll. Ma taħdem reduced hours, eżatt. Eh,
U aħna tkellimna li inti bħala tabib għandek il-potenzjal li tiftaħ private practice, li tagħmel ħafna ħafna ħafna iktar flus, tajjeb. Però inti għażilt. Eh, sens xort għandna paga tajba bħala sostanzjali. Mannix, mannix, mux etnejt. Imma għandek erba titfall.
Imma jiġu xur fejn għajdu daxxar naqra batut, fimt? U kif tajt inti berba titfall, extracurriculars u xnafjena, l-spejjes edin emmek sewa. Mela. Imma imma kif taqbad tajt? B'ximot naslu sal-ħar ta' xar u jenexxin nanka morru holiday per eżempju tajjeb, imma nafu li mux ħanejxu f'xi lussu Ta' barra minn hawn, we're aware of it, it's a decision that we made teknikament. Um, and, and we're very, very happy about it. Ġifiri, aħna eh, nerġinajt bħalissa at this point in our life meta tfara dom zar. U jgħan nemmen ħafna li fl-ewel snin, jus kem kollom. Their formative years. Their formative years, u ġifiri jina nishtiq li f'dan iż-żmien jiena u l-mara tiegħi we are the main role models Tajjeb, u aħna huma dawk illi l-iktar li ħaniffurmaw it-tfal tagħna, mhux it-teachers ta' ma nafx fej jew l-ħbieb ta' ma nafx fej, eventually naf aware, fully aware, u tbikkini l-ħaġa, ehm, il ħajġi żmien fejn it-tfal mhux ħajbqgħu jfittxu lilna daqshekk, imma jibdew ifittxu eh, nies oħrajn il-bot minna. Imma nemmen li jekk aħna ntuhom ċerta pedament, eh, ċerta bażi soda, naħseb li tkun iktar diffiċli til-futri u jekk il-futri tkun iktar faċli jerġgħu jsibuha. Aħna ngħidlek jiena però nħoss għax di ħafna ħafna jgħidu ilek gawdihom gawdihom għax laqqas taf kif jikbru u jiena dejjem jgħidu li n-nies kienu jgħidu li u jiena minn flok ngħid waj ma kulħadd jgħidu li kont Jiena żammejtha ħafna f'moħħi, allura jiena bħalek kuljum immur għat-tifel l-iskola, kuljum inkun hemm. Meta tibni ċertu relazzjoni mat-tfal. Mhux hekk hu. Vera jfittxu forsi lil ħaddieħor, però dejjem jibqgħu jfittxu lilek. Center of gravity tibqa' inti. Dejjem, jiena kull filgħaxija jiena t-tifel. fuq is-sufan, imqar qed naraw xi ħaġa, ma għandu 14 sena u xorta jiġi u jkun irid iqatta dawk is-satejn qabel ma jmur jorqod miegħi. Mhux jilgħab, mhux fim, jiġifieri jiena nemmen li inti meta tinvesti il-ħin tiegħek fit-tfal tiegħek diment li ma jiġri xejn tajjeb u li affarijiet. You get it back. Ekku. Ovvijament, il-situazzjoni ta' kullħad differenti kif għattajjeb, inti ġvrem minn forsi ma jaffordjax li illi ma jaħdem minn qassijat, pero nemmen li kullħad jista' jagħmel ċerta deċiżjonijiet, ġifieri ċerta deċiżjonijiet ehm, prattiċi li b'xi mod ħajżidulek il-ħin id-dar. Tinvolvi l-ħin ma tfal.
Jiena xaġa li bqajt niftakar ukoll meta tkellimna li eh, inti Papa tiegħek inġinier. Ekku. Tajjeb. U inti kont bravu l-iskola. Tajjeb. Ma konċ ħażin.
U inti kont tajjart għal-bidu bdejt tħajjar sir enġinier. Eżatt, eżatt. U xaħġa li vera bqajt niftakar li il-papa tijak Kien ġie fuqek u qallek isma' għax inti tkont tagħmel ħafna volontarjat, id-duttrina tgħallem, jiġifieri minn dejjem tkun tħobb in-nies. Imma hija tant xi ħaġa sabiħa li l-ġenitur tiegħek jarak, jarak u jafek. Li, li, li.
Kun jafek biżejjed li dik parir. Li dik parir.
Għax hawn min jiġifieri mur ħajtu sħiħa li mingħajr il-ġenituri qattawhom pariri, jiġifieri jiena hekk li kien il-papa tiegħek li jisu. Il-papa isu li niftakar hekk dak kien on the way għas sixth form għax konna sejrin napplikaw. Jiġifieri kont sejjer tapplika għall-A levels. Eh, il-kont sejjer napplika għas sixth form. Għas sixth form kont. U tażel is-suġġetti ovvjament. Tażel tapplika bl-A levels x'ħat għamel.
Biex isir engineer. U kien isu għalli Għalli
applika biology u chemistry għax tħallilek il-bib miftuħ biex taħdem man nies għal xinti tajjeb għalek. Għalli pero, eh, jek inti għadek tixtieq tipo sir inġinier, eh, namlu dawk privat, privat ġviri miegħu. Miegħu. Privat, eh, private lessons. U ġi mux ġas waqaf li tin il-parir, imma actually

bħala ġenitur tkun taf x'inhu l-kwalitajiet Tfal.
U anka l-potenzjal, anka akademiku, f'sens eh, naħseb li kieku kont xi ħadd li mbagħad ħafna fl-iskola, pereżempju ma kienx jgħid li jisma' għamel erba' flok tnejn A levels. So sabiħ immensu li tkun qattajt biżejjed ħin fit-tfulija u fiżżożija mat-tfal li tafhom daqshekk, naħseb jiena, u nispera li jirnexxi nagħmel l-istess. U qed inqisu li inti kont wieħed wieħed minn seba'. Wieħed minn seba', allura jiena il-parents tiegħek ġifieri ma nafhomx imma ninżalhom il-kappell li jiena fil-fatt għedlek jiġifieri your Fairy hale, your fairy tale, um, childhood, speċi ta' ta' vera di, mux ta' farsi. le, le, ta' vera, u kif għatlek ma tal-tqajna, ġili kważi nħosni gilti nirrakkonta il-childhood għalix onestament ma nibdel lebda paġna minna kieku, fim għalix eh, childhood was so good, ġviri kienet kienet vera tajba. Eh, imma dik li naprezza l-lum il-ġurnata li my childhood was good, mhux b'kumbinazzjoni jew inkella għax ommi u missier irċivew xi somma flus mingħand xi ħadd, imma it was good b'ħafna effort min-naħa tagħhom. Jiġifieri u b'ħafna deċiżjonijiet li probabbilment ma kinux faċli ħafna u sakemm forsi deċiżjoni tiħodha u tibda tadatta tkun naqra diffiċli imbagħad iħess il-parti mir-rutina ta' ħajtek bħal ċerti deċiżjonijiet li kif qed ngħidlek għamilna jiena u Vanessa Illum il-ġurnata qasadni naħseb li kienu deċiżjoni, insu hija ħajti. Ehm, allura llum napprezza li kien hemm ħafna effort fiha u eh, it wasn't by chance. Hija xi ħaġa sabiħa immensa. Speċi ta' tajli niddejja ngħid għax it-tfulija tiegħi kienet vera sabiħa u ma tbiddel xejn, imma imma fl-istess ħin Tant ngħixu llum il-ġurnata ġo dinja li saret very fast, very materialistic u lit-tfal nixtrulhom li jridu, ġifieri jiena inkluża, eh, ġifieri jiena insib lili nnifsi f'mumenti fejn ngħid mell, jekk għalfejn xtrajthielu dik hekk għax inkun irrid xi kultant, jina il-love language tijaj huwa gifts, allura inħob ħafna nati il-rigali, nas biex dik rigalu narak titħa u tajd li thank you. U fil-fat tatlek għatlek milux, għatlek xtrajtlu xaħġa li t-tifel u l-ewel darba li jizu għax issa forsi kiber u jinduna li l-flus mumiex xaħġa mm. li dar fuj għalli thank you mammi u dak il-ħin tella nimola sema xnajtara għet japprezza Imma sabiħ li nisimgħu stejjer bħal tiegħek fejn tfakkarna biex isma' ejja nagħtu l-iktar ħaġa importanti li tfal tagħna li huwa il-ħin. Il-ħin tagħna. Ekku.
U kif taqbad tajt, illum il-ġurnata ħafna ħafna anka inċentivi tal-gvern in a way tajjeb illi kważi inkuraġġuk biex naqqas il-ħin minn ma' tfal. Biex iġib iktar tfal, iva, imma biex tnaqqas il-ħin. Tnaqqas il-ħin ma' xogħol biex ikollok iktar ħin ma' tfal. Le, inċentivi bil-kontra qegħdin ħafna minnhom, jiġifieri ah! qegħdin biex biex taħdem xogħol ah, nieħdu lek ah, it-tfal. Mm. Eh, li orrajt tajjeb hija hija huma affarijiet tajbin. Qed jgħinu l-forsi minn m'għandux eh, minn għandu bżonn. Fis-sens iċ-child cares u l-club 316 u x'nafina li huma kollha affarijiet tajbin li aħna wkoll ġielu nużaw tajjeb. Però tajjeb li ma nużawhomx kollha. In moderation. In moderation għaliex inkella mhux ma jfissirx li għax tista' tagħmel xi ħaġa hija bil-fors tajba għaliex eh, it-tfal kif taqbad tajt jekk ġibnihom eh, fid-dinja qegħdin biex ngawduhom, biex nkunu magħna, biex nalmuhom, biex nrawmuhom, biex vera nibnuhom aħna eh, first and foremost, u mhux biss fi klassi tal-iskola, li llum il-ġurnata hawn min idhom sa l-ħamsa s-sitta eh, fl-iskejjel. So jiena nagħmel użu minn ċertu servizzi tajjeb li huma tajbin ħafna u jinnaf anka child care per eżempju tajjeb ġifieri klim ta' tifħir biss għandi għal child cares però ejja ma nużawx dawn biex ġast nġibu iktar u iktar flus un bat it-tfal edin emmek biex. U dawn mux għet jgħidhom persuna li għandu xeba flus il-bank, allura jista jaffordja. Dan għet jgħidhom ġan Luka eh. li għalinna sma xikultant tankina, ma najt kif ħana sa sala ħarta xar, bat ju, inti għamilt, inti u Vanessa. Muxek.
Għamiltu deċizjon.
Isma Vanessa, Inti kont ħat kantal għat-tieċ. Xin, eh, Vanessa, eh, xsib eh, kellem il-Vanessa. Le, Vanessa, Vanessa msifra. Ivi, għax kem jena. Kont uħbib.
Eħe, kem jena u kem Vanessa konna f'relazzjoni toħrajn, qabel ovvjament. U eħe, hija storja naqra komplikata. Pero mbagħad eħe ġi punt fejn fejn isu itnej, mela, aħna insomma, il-very long story, itnej li aħna konna isu konna ħan naqbdu fl-imkien qabel relazzjoni oħra, imma mbagħad isu l-affarijiet ma marrux eh, as, as planned, speċjalment minn naħa tagħha. kif planned minn naħa tagħha ma marrux hekk minħabba fija, ġifier nammetti t-tort. Okej. Tnejli aħna bdejna relazzjoni oħra pratikament. It-tnejli huma kienu relazzjoni pjuttost pjuttost seri, kemm tiegħi kif kol tagħha. Però there came a point imbagħad fejn għadna le, tipo we have to be together, tipo. Allura basically ġejna ġejna flimkien, eh, għamilna ftit ta' żmien, eh, insomma ftit ta' żmien tliet snin erusija pratikament, u mbagħad eh, iżżewġna. Rest is history, eżatt. Imma ehm, onestament it's the best thing that ever happened eh, għalija personalment, ġew anke għalija għal Vanessa. Ġifri illum ġurnata flimkien, illum Kemm ilna flimkien eżatt ma nafx, imma ilna miżżewġin 8 years issa, 8 years u ftit. Ah, mela 8, 9, 10, 11, xi 11-il sena Eżatt, x'għad xi li għamiltu 11 xi tliet snin. years, ħa mbagħad forsi żidt Eħe. xi- xi xi żmien qabel. Em, Żmien żmien ta' qabel ta' qabel. Qabel ta' qabel eżatt.
Eh, imma- L-unofficial.
I- Onestament, tipo jien naf minux morna weekend għawdex flimkien hekk waħedna minn Kif tfal. mortu?
Le ma qed tinix dettalji. Le, le, ovvja.
Imma, imma, Ek najdu l xurxin jisna nerġaw mor honeymoon ek. Jisu xaħġa ek terġa u mux għax kull jum le, tajjeb ġviri. U le ma titħol il ħaj Imma meta tkun wahda kun bat, eżat, li tista titkellem minar mama, mama, mama, papa, papa, papa. Hija xi ħaġa sabiħa immens u vera kull darba li imorri jew date jew nkella xi weekend hekk. You reconnect. Illa u sabiħa wis, sabiħa wis, jiġifieri hekk għadna isu tfakkar il-xulxin hekk għal xiex how you fell in love and why and what we love so much about each other tipu għal indaħqu l-xulxin u nitkellmu ġast fuq affarijiet bla sens u mhux dejjem fuq Min ħajwassal il-min, u x'naf jien. And it's beautiful, verek, di relazzjoni. Naħseb li żomm relazzjoni daqshekk ħajja bejnietkom. Għax forsi hawn min qed jismana u wara 11-il sena flimkien u erba' titfal. Sfortunatament illum il-ġurnata u ħafna żwiġijiet u mhux anke nies mhux miżżewġin li jispiċċaw. And, and you are still so in love, nista nara. Vera, vera.
Taħseb li. Taħseb għara, ma diversi affarijiet. Għan semmi ftit, forsi li ġu f'moħħi issa. Ah. Tajjeb, l-ewel qabel kollox naħseb hija li l-tnej li aħna pjuttost nis għajt spirituali u ta' hmm. fidi tajjeb, allura isu forsi mhux ħaġa tapplika għal kulħadd imma wara kollox tfisser li tkun ta' fidi, ja basically to love without reservations, tajjeb, to love completely u unconditionally, tajjeb, u fi żwieġ l-ewwel imħabba qed tiegħi lill-mara jew lir-raġel. So dik il-fatt diġà jgħin ħafna. Tu huwa li tibqa' tħalli ħin għal xulxin, jiġifieri li ma Dejt ma stiex darba ta' jien naf għax Mitqamar. ġej- ġejt mistidentiċ u hemmhekk toħroġ waħdek mingħajr it-tfal, imma li tagħmel effort biex aħna lina pjuttost effort li li nqassmu t-tfal, tajjeb li ta' naħa wieħed i- oħra bħalissa, imma Dik ħażżumilta.
u effort mhux għalina biss imma għal min qed jgħinna Mhux wkoll, hekk. tajjeb, imma jiena aware U naf hundred percent li kemm ommi kif ukoll il-kunjati, ommi u missieri kif il-kunjati, it-tnejn li huma jieħdu gost jarawna nieħdu ħsieb ir-relazzjoni tagħna, allura naċċettaw l-għajnuna u nirringrazzjahom tagħha. Għax inti kien hemm ħabta ma kontx taċċetta ħafna l-għajnuna. Kont insibha diffiċli, jiena inħossni mhux persuna proud ta' imma eħe, isu inħossni qed indejjaq il xi ħadd jekk jekk nitlob l-għajnuna, tajjeb allura isu it took time illi nitgħallem naċċetta l-għajnuna. So il-fatt li taċċetta l-għajnuna u li tħalli ħin għal-relazzjoni eh, biex tikber individwalment ma wkoll flimkien fir-relazzjoni hija xi ħaġa pożittiva immens. It-tielet jew ir-raba' wasalna ma nafx hija xi ħaġa li smajt milux li vera vera vera ġbitni onestament u ma nafx li xlaqtitni daqshekk. Imma smajt li xi ħadd jgħid eh, a relationship is never 50-50. It's sometimes 60-40, sometimes 40-60, sometimes 70-30. Sometimes, ma, mm, perel, ma nafx jek perel. Ma nafx, ma nafx fej smajt onestament. L-lum ġejt id-dar jena edha 90, jena edha 10, inti għat 90. Eżat, eżat. U dik hija xi ħaġa li onestament laqtitni ħafna li jiġri ħafna drabi, jek najt il-ġiliet li kollha jena u Vanessa, ma tantx nġildu, imma Naħseb ħafna mill-ġlied ikun tipo fej jiena isu naħseb il-qed nagħmel iktar jien, Mm. Palissa, u għandi bżon break. Jinsajjart. U bil-kontra Vanessa ġiri taħseb li qed tagħmel iktari mill-lien. Mhm. U fil-verta ma tkunx hekk. I mean, mhm. ikun hemm affarijiet qed tagħmel fil-moħbi i u qed nagħmel fil-moħbi jien, mhm. jom kellha affarijiet li ma tantx jidru anyway. U Meta inti taċċetta dik, like isma, alright, forsi għam diseventi palissa, and she's the 30, pero naf il-ħajġ moment fej. Jiena t-30. Għalbi di 10, and she'll be di 90. Tajjeb, so, u l-moment li taċċetta dik, naħseb, ittik ħafna kważi paċi najtek, tajba xiek inti konvint li r-relazzjoni li għandek hija tajba mal-mara, serraħ moħħok il ħajġ momenti fejn you're giving less than you're receiving. Mm. Um, so, taċċetta li eh, relationship is, is not always 50-50. Mhm. Once taċċetta dik, naħseb li tgħin ħafna ħafna. Mhm. Xiktar iżomma, naħseb dawk. Għana jillek ħagġa ħelwa oħra li għatli li bqajt niftakar u koll ija li intkom li tfal tbusu l-xulxin u d-dimom, iżommu jdej xulxin, u għara jgħodu jit, u jgħamlu, imma kemmi sabiħa dik, għaxet tal-muħom, meta tkun f-relazzjoni, mhm. ek tridu tkunu ma xulxin. Eħe, u dik xaġa import, jien nasib importanti ħafna li tfal ukoll in a way jafu li aħna għal xulxin vera vera importanti u jiena u Vanessa nitkellmu ħafna bejnietna li l-ewwel aħna. Jaf tinstama skandaluża il-ħaġa ta' li forsi l-ewwel aħna mhux tfal. Imma u minux kont laqa u semmija wkoll l-isqof ta' u semma xi ħaġa għaw eżempju Jew ħa metafora li qisu t-tfal in a way jieħdu mill-overflow tajjeb, minn dak li jem eh, isu zejjet mill-bankwit in a way, tajjeb, ovvjament, tinstema kera u skandaluza, again, pero jekk mux hekk, xi darba li kelħa jispiċċa. Xi darba jiena m'għandix iktar xnati, Vanessa m'għandix iktar xtati, tajjeb għarra tfal mu qed jirċivu xejn. Tajjeb, eżatt. Isma' fuq l-ajruplan
Ekku. Il-maskla.
Proset, proset, proset.
L-ewwel int titilbisa u mbagħad titilbisa li tfal. Jiġifieri l-istess ħaġa. Ekku, ekku. U fi żwieġ naħseb hija importanti immens li inti ma tinsiex illi l-ewwel ħabbejt hija l-mara. U mbagħad frott ta' dik l-imħabba ġew it-tfal. Tajjeb, għarra mbagħad eħe, tagħti milli jibqalek li tfal. U believe me jkun hemm jibqa' ħafna xtati li tfal. Nara aħna tfal, iktar mill tfal, id-dar is a very happy, happy place. Ġifiri jina, mm. it is my favorite place to be, id-dar, bla dubju ta' xej. Ġifiri jek li jisma wara xol xin l-ħagġla li għandek li nkun id-dar, mux wara xol, waqt xol, u waqt kollox, ġifiri anka holiday, ġini mor holiday, Lek kultant najt iġri nkunu d-dar ekk, nkunu isu aħna fl-ambjent tagħna, fl-imkien, għax Huwa ambjent vera, vera sabiħ. Ora, ġili probablement għaw min jaddim qoddim id-dar u jisma xi naqrajjat kultant, definitely, tiġri tajjeb, ġifiri, għal twal zara għanna. Għan għamlu esajd, ġan Luka mux għat jgħajt li kull jum huwa perfett. L-imperfezzjoni Mux hekk, mux hekk, ekku, ġviri, I crave for, for every moment, anka l-momenti li forsi jien naf it-tfal qegħdin imqarbin iktar mis-soltu ngħidu xi naqra magħhom u hekk tajjeb. Jiġifieri hemm kaos id-dar, però najda buċċi minn qudiem it's a beautiful place tajjeb. Again, m'għandniex lussu ta' barra minn hawn tajjeb imma għandna dar sabiħa għalina tajjeb u iktar mill l-amara u l-ġmiel tad-dar u għal-ġmiel ta' relazzjonijiet li fija. U nispera Again, nisajt nispera m'għandix xi dal kristalli u hekk li nara l-futur, imma dak il-ħin li qed ninvestu issa fil-futur jiswa xi ħaġa wkoll.
ċerta. Sa naraw.

Iva ta', Vanessa, ovvjament issa jilla tiġi d-dar tagħna tal-bezzina biex ngħidlek fuq minn 11-il sena. She got, she U hi caught kienet- the bug. Ekku, ekku, ġviri kienet tara l- l-atmosfera li hemm id-dar, again, tmurant ommi u missieri. em, eh, mhux ħa ngħidlek huwa kaos sabiħ, jiġifieri nies diħlin, ħirġin, pushchairs, il-ġurnata qabel kien isir youth. Parkjati barra.
Eżatt, qabel kien isir youth club, issa isu child care sar għandhom, eh, meta huwa ġifieri pushchairs barra tipo nies ġew. Mhux bicycles, bicycles. Again, it's a beautiful chaos in a way, tajjeb u nerġa' ngħidlek rari ħafna tisma' xi kunflitti jew arġili ma naqblux fuq xi affarijiet, ovvjament għal ħares le. Imma Vanessa għand tommi dejjem isu qal This is a beautiful environment, this is what I want for my home. Ġri fl-ebda ħin ma ġiel tal-van biex konna erba titfal assolutament. She was always on board leħele. U anzi, hija xi ħaġa li hi wkoll dejjem xtaqet anke kieku naħseb. Però nerġa' ngħid Meta ġejt biex niżżewġ il-Vanessa, um, I was very happy being married to Vanessa u ħedna bla tfal ukoll. Eżatt. Ġifieri dik xi ħaġa mm-hmm. li għal min forsi qed jaħseb żwieġ u hekk hija importanti li inti ma tiżewġx il-mara with the hope li meta Jasal it-tfal, ikollok it-tfal, the relationship will improve. Għax it won't. No. Tajjeb.
It will get harder. Ekku, li zwieċ nitħlu għalih lesti li nħobbu. Tiġa sodi u tiġa lesti. Jien di għatma tamma, jiena wieħed mill-iktar, you know, pala om, dejjem ikollok dak il-gilt ta' xin tagħmel, x'minti xed tagħmel ma' tfal tiegħek, x'tista' tagħmel iktar. U jiena din hija xi ħaġa li vera hekk inħoss qalbi tingħafas ħafna għax jiena t-tifel tiegħi. jixtieq Ikun għadin naraw xi ħaġa bħal The Walter Boys jew xi wieħedek u jagħmilli ah mamma jagħmilli kemmu sabiħ I wish I had a big family. U ek, ek li jaqbadni għawek, għax miex ħaġa li nistantih. Mhm. Iġviri, ek kif tkun qed titkellem u tajt fuq il-familja, ek nibda nimmaġin għajtu għahmiskin kiku tifiltu jgħajk. kellu xi ħames aħwa. Again, kull situazzjoni hija differenti. Eh, eh, situazzjoni tiegħi hekk stajt jiena, ma stajtx iktar. Situazzjoni tiegħek sabiħa.
You do your best in the situation you are in, u ġifieri mhux possibbli li kulħadd ikollu erba' titfalina li kikun ista' tużżana u nofs nġib. Imma, imma, again, l-istazzjoni tiegħi. Timak Vanessa. Hija differenti, u le, probabli l-istess tajt. Ehm, iġifieri, istazzjoni ta' kulħadd hija differenti, imbagħad f'di situazzjoni li għandek, you do your best. Jiena forsi, ma nafx, l-istess kif it-tifel tiegħek kultant jgħid nixtieq familja ikbar, Forsi għat jiġi żmien fejn it-tfal jgħidu li jisma kif konna tnej konna nkunu għalla ħares, imma imma ma nafx, imma with the situation you, you're in, you, you do your best to, to give all the love you can. Nipruvaw, nipruvaw.
Mela. Ħan nitkellmu naqra issa mhm. fuq il-professjoni tiegħek. Tajjeb, mela inti kont sejra l-engineer U missierek qallek isma' inti taf li ħa tkun qed taħdem mal-magni u inti tħobb taħdem man-nies. Ekku, ekku. Tajjeb. Em, U fil-fatt għandek em, anki oħtok u Eh, x'tabiba. uħti żgħira tabiba wkoll. Tabiba wkoll. Francesca. Em, Tnejn
marru fil-passi tal-papa. Eżatt, żewġ boys inġiniera. Jidir li kien hemm xi ħadd li mar fil-passi tal-mama jew le? Il-mami essaċ illum hija teacher, assistant head u Doriti ukoll hija teacher. Eżatt, kif eh, kellna.
Eżatt, mela.
U tnej l-oħra mbagħad periti, il-girls l-oħrajn li jibqa', basically. Però inti għatli li kont tabib. Però mort. Biddilt naqra mhux ħażin matul is-snin. Eżatt, għax l-ewwel. L-imħabba vera. Il-passjoni insomma. Eżatt, eżatt. Jiena basically bħala tabib bdejt ehm, pediatrics, ehm, fil-pediatrics u mbagħad biddilt għal-GP għal mm. xogħol fil-komunità l-bot mill-isptar jogħġobni ħafna iktar anyway. Ehm, però waqt li kont nistudja GP waħda mir rotations kienet ġewwa detox, ġewwa fej fej mm. basically eh, morru għal-għajnuna min ibati b'xi addictions. Jep, eh, most of the time ikunu addictions għal sustanzi. U hemmhekk keħe, sibt isu nistanajt liktar nies li qatt rajtom bħala vulnerabli u għandhom bżonn lajnuna. Tajjeb, u in a way isom Anke meta tkun l-isptar, tajjeb, jiġifieri kultant tkun l-emerġenza, tkun f'xi nofs shift ta' jien mejjet f'nofs ta' lejl hekk jiġi xi ħadd li in a way l-ħsara ġabha b'idejh ngħidu, tajjeb, u tarah żejjed. Qisu ma jkollokx aptit taħdem miegħu. Imma hekk f'dal-post rajt li dan nies li s-soltu it-tobba jew il-health professionals in general ma jkollhomx absit jaħdmu magħhom, qegħdin kollha miġburin f'post wieħed. U rajtu bħala l-post fejn mhux nista' nagħmel ħafna ġid biss, ta' fej I also feel, feel good in a way, ġifieri li li jiena jtini ħafna ħafna sodisfazzjon potenzjalment. U Allura ħed ħajjart li nispeċjalizza f'dik l-erja u l-lum ġurnata huwa huwa x-xogħol prinċipali tiegħi, jiġifieri jiena llum speċjalizzajt f'addictions u naħdem ma' dawn ma' dawn in-nies prattikament li qed ibatu f'xi forma ta' addiction. Ngħid qed ibatu għaliex eh, ħafna nies jaraw isu forma ta' ta' ksuħat jew we're very fast to judge ġeneralment tajjeb, imma fija ħafna ħafna ħafna ħafna dbatija, l-addiction ħafna dbatija u nħobb ngħidha li no addict ever chose to become an addict. Tajjeb ġifiri jista jkun illi illi eħe forsi kienet għazla l-ewwel darba li wieħed uża, tajjeb però mbagħad ċirkustanzi tal-ħajja jwaslu għal iktar u iktar deċiżjonijiet ħżiena jew kella deċiżjonijiet kultant anka sfurzati, illi jwasluhom f'post mudlam ħafna. U aħna l-rwol tagħna bħala tobba, nurses, pharmacists, eh, social workers li naħdmu ma' dawn in-nies tajjeb fiħdan setqa u anka lilin mis-setqa l-karita, sowazi u oħrajn, u għali nippruvaw nerġgħu nagħtu ftit dawl f'dan fil-ħajjiet ta' dawn in-nies pratikament, kemm il-lat mediku li huwa l-iktar lat li nieħu ħsieb jiena, ovvjament flimkien ma' sħabi t-tobba, però mhux biss, anke l-lat soċjali tajjeb min-naħa ta' ġifieri housing, naħa ta' familja, bil-family therapy u x'naf jien. So kemm jista' jkun naħdmu b'mod ħolistiku ma' dawn in-nies biex nerġgħu ngħinuhom jibdew jibnu daqsxejn ħajjithom prattikament. Għax vera meta taħsibha hekk dak li jkun jgħid Kollha ksuħat u għajma, dawn mhux huma ġaba b'mhux hu, ġaba b'idejh, min jaf kemm tismagħhom dawn l-affarijiet. Ħafna, ħafna, ħafna.
Però jekk nifqu naħsbu ftit, jiena nemmen li kull min illum il-ġurnata huwa addict għax Anki meta ħadha l-ewwel darba u forsi tgħid forsi orrajk suħat, imma ġeneralment min jispiċċa joħodha ħafna xi ħaġa jkun hemm nieqsa. Mhux hekk hu. Xi ħaġa ġo fik, ġo qalbek, ġo ħajtek ikun hemm nieqsa li inti tipprova timliha. Mm. Forsi dak jimliha billi jixrob, l-ieħor billi jiekol, l-ieħor billi jmur mal-prostituti jew l-oħra. Mm-hmm. Tant u l-ieħor joqgħod id-dar waħdu. We fill the eh, void. Xi forma ta' tbatija jkun hemm. Li xi kultant jaħasra mbagħad timla l-void daw is-sustanzi li fihom infushom mbagħad ikunu addictive u inti għat li vera xi ħaġa li bqajt niftakar għat li mel għat li l-oppost ta' mhm. addiction Huwa connection. Huwa connection.
Xaġa li smajt smajt l-ewwel darba minn għand eh, ġerta Johan Hari naħseb. Eh, and it's so true. Tajjeb, ġifieri għandna xi ħaġa li naħdmu ħafna fiha fil-programm tajjeb ta' riabilitazzjoni. Hija propja dik il-connection tajjeb. Connection ma' nies oħrajn li mixin l-istess Triq tiegħek, konnessjoni mal-professjonisti wkoll u anke konnessjoni lura mal-ambjent tiegħek, jiġifieri l-programm anke parti kbira minnu hija family therapy pereżempju li inti terġa' tingħaqad ma' min tħobb, terġa' tingħaqad jew ma' min xi darba kont tħobb jew kien iħobbok u forsi nerġgħu nibdew nibnu dawk il-connections. So eħe, once il-persuna terġa' tibni dawk il-connections, imbagħad ħafna drabi il-bżonn ta' sustanzi jonqos waħdu. Tajjeb, ovvjament, eh, il-mixejja diffiċli immens u jekk tajli x'inhu s-success rate tagħkom hija pjuttost baxxa biex ngħidlek tajjeb. Għax jerġgħu jaqgħu.
Eh, mhux hekk.
Imma aħna għal kull wieħed illi Jirnexxi. Eh, li jirnexxi tajjeb tagħmel festa kbira u ġifieri kull wieħed li jirnexxi jerġa' jtakwistajt ħajja mhux tiegħu biss, imma ta' madwaru. Madwaru, ġifieri li tmur minn minn dlam kbir kif qed ngħid għal Fil-fatt inti għat li għat li mela, all right, inti tabib u hekk imma Għad li jiena waħda mill-affarijiet li niktar l-iktar intihom lil dawn in-nies huwa l-ħin tiegħi. Ekku, ekku, ġri.
Hija tema regolari fil-ħajja ta' Ġanluka. Meta naħseb.
Forsi tikteb kanzunetta? Eh, meta naħseb fl-iktar każijiet sbieħ li kelli, anyway, forsi nies li hekk għadhom tant tajjeb sal-lum. mhumiex dawk li tajtom ħafna mediċini, tajjeb imma huma dawk li poġġejna mal-mejda neħdu kafe fl-uffiċċju tipo u niddiskutu ftit u xi ħaġa li xi ħadd darba qalli huwa eh, er, ħassejt li erġa' tajtni d-dinjità tajjeb u U. Nif kif ħassejtek dak il-ħin. Naħseb jien diffiċli biex nifki, imma niftakar meta qlaj din il-kard kont bkejt bikja tajba hekk. Għax ġili tħossok tħossok illi taħdem il-ħin ta' eh, imma eh, eh. ġili tħossok tajt ehm, meta tara li isu tajt ħafna ħin u xorta forsi ma nexxilekx mhm. ehm, jew nkella milt pażżaj ħafna ħafna. Isu tajt imma

Il-last, what I'm doing is actually worth it. U mhux da biss, ta' ġifieri, anka xinta jien naf il-biraħ pereżempju tabiba kollega bagħtet ritratt ta' ta' żewġ pazjenti tipo jigradwaw, jigradwaw mill-università, ex pazjenti ovvjament, u tajt il-lastra. U actually qed nagħmlu differenza u ditejn ħafna, speċjalment illum fejn let's make no mistake about it, l-użu ta' sustanzi żied ħafna. Ħafna, ħafna. cocaine kollox, jiġifieri llum anke sustanzi sintetiċi bħal amphetamines, methamphetamines tajjeb u sintetiks oħrajn, GHB u x'naf jien, żiedu ħafna ħafna ħafna. So nofs l-affarijiet li qed tgħid. Eh, eh, ringrazzja l-ħarra.
Żiedu ħafna imma rajnu hemm. U l-età tibda jibdew minn żgħar, jiġifieri. Żgħar x'qed nitkellmu? Jien nagħmel adolescent clinic jiġifieri ġieli nara. Inti ftaħt il-youth clinic?
Eh, mux fta, f'sens kienem kienem eh, il-bazi il-youth in focus tipo li jihdu sib l-adolescenti, ma jisu issa l-lum ġurnata we are also giving the medical uh, side ourselves u koll. U ħajn joħsib dak il-klinik. Kem, kem, kem? Eh, eh, jibdew minn 12, 13, tajjeb, ġifiri, imma Again, ma rridx nagħti l-impressjoni li hemm ħafna ħafna 13 year olds li qegħdin jieħdu sustanzi hemm mhux le, imma l-ikbar problema ta' ta' tal-adolexxenti iktar mis-sustanzi għall-gaming mbagħad tajjeb jiġi speċjalment il-boys. Eh, gaming.
Naraw problema kbira ħafna. Jingħalqu u jsiru addicts. Eh, kważi għar mis-sustanzi kultant tajjeb jiġifieri naħseb

għalix tipo. Oh, round the clock. Filodu kmieni, sa l-għada filodu kmieni. Jitilfu l-iskola, jitilfu l-interess fil-familja, jitilfu l-interess fil-ħbib. Kif ta' salem ħastaqsini, ma nafx. Anka jini għem istoqsija l-insaqsi ħafna, to be honest. Kif kif tasal sa dak il-punt? Għax biex ta' 12 sena, 13 sena, 14 sena, ma tmur skola.

anka għandi iktar support mill-mediċina u mill-evidenza naħdem ma' xi ħadd li huwa dik ta' heroin jew cocaine. Għax eh, tista' tagħti xi ħaġa oħra minn flok. Eh, mentri ma ma xi ħadd ibati b'gaming, eh, number one hija hija kundizzjoni ġdida fid-din tal-mediċina. Ġifieri evidenza madwara kollha għadha ġdida ħafna. U meta niġu biex nagħtu trattament u hekk kollha isu ħanuża l-kelma in experimental phase ta' jibwir isu trial and error. Eh, u tu qed tiddilja ma' adolescenti, ġviri li jaħseb mod differenti ta' adult, relazzjoni mal-ġenituri li ħafna drabi tkun strained ħafna. Allura situazzjoni hija komplessa ħafna ħafna ħafna. Again jiena ndejjaq ngħid tipo li huwa tort ta' xi ħadd partikolari u ta' ma nafux is-sitwazzjoni. Ma rridx li naħdik l-impressjoni, għax it's very unfair. Mhux hekk. Nara parents illi huma msieken qed ibatu huma, they're struggling,
enormi. Għandhom bżonn lajnuna huma wkoll. Iġviri ma tistax, it's very unfair, ġili tara komment, da kif il-ġenituri, fimt, mm-hmm. eh, which is very unfair, in my opinion, or right, forsi wieħed looking back jista' jgħid għamel xi ħaġa differenti, però it's very unfair li tagħti l-ħtija kompletament il-ġenituri. Hemm ħafna influenza tal-ħbieb, hemm ħafna influenza tal-ambjent anke tal-iskola, so eh, bħalma ma nagħtux it-tort dawż sustanzi fuq il-ġenituri ħafna drabi l-istess hawnhekk. Hija mix ta' affarijiet li jiġu flimkien biex eventually l-addiction tiżviluppaw. Imma forsi il-messaġġ li nistgħu nagħtu hawnhekk huwa li become aware of these things, jiġifieri jekk tara li tfal jew li tifel jew tifla qed qiegħda tingħalaq ma toħroġx ma' sħaba jew ma' sħabu għax jippreferi joqgħod. Proset ma xaqli kif dak huwa dar mill-warning signs. Milli hekk qgħod attent għax ħanajlek eh, fi żmien il-COVID. Kienet challenge ħafna kbar u mhux hekk. Jiena t-tifel li mhux ħanissi ngħid għajmin kien jagħmel sigħat twal fuq il-headphones jitkellem. Imma jien kont ngħid mhux qed jara lil sħabu ngħid. Mhux hekk, mhux Fimt issa issa dak kien żmien partikolari, imma jiena hekk ngħid meta ma joħroġ it-tifel mhm, nibda saqsih nibda ngħidlu l-ħbieb ħirġin imma għax mhux ħirġin il-ħbieb jew għax minn tixħireġ inti. Jiġifieri importanti. Hemmhekk huwa importanti li qed tgħid inti l-ewwel li għax għandek relazzjoni tajba mat-tifel, qiegħda f'pożizzjoni li ssaqsih ċertu affarijiet. Għaliex bnejt ċertu bon, ċerta tista' tasal f'punt miegħu fej, isma' x'inhu jiġri. Eħe, eh. ġara xi ħaġa ġiliet, mhux qed iħalluk barra forsi mill-konverżazzjoni. U eh, naħseb presence u nerġgħu naqgħu għal dak li konna din ngħidu kemm jista' jkun naf li kulħadd għandu ċirkustanzi tiegħu, forsi jgħidu faċli tajt tispiċċa jiena rrid naħdem sa tmienja iva. Mm. Jista' jkun ukoll. Però. U anka minn għandu tfal żgħar għax it's never too early to, mm, to, to, to start being careful. Jien hija xi ħaġa li nissuġġerixxi ħafna li kemm jista' jkun l-użda teknoloġija we do postpone it kemm kemm jista' jkun, ġifieri x'na television u dat it's okay li jaraw ta' tfal ġifieri. Imma

ma nafx, inkun waħd id-dar, per eżempju, Vanessa tkun waħda d-dar u tixtieq issajjar, per eżempju, tajdilhom ejja ħana raw xi ħaġa, wara kwarta jiġu let's play għax għandhom il-xulxin. Ara, jiena tijak għandhom il-xulxin, tijaj ma kellu l-ħadd tajjeb, imma jiena naf li Per eżempju, meta kont mur restorant, għana konna mur restorant bil-backpack ta' tifel. Armat. Jispicċa jitfaħu fuq il-mejda, jiġu tfal minn imwejjek koħra, bat meta nispiċċaw infittxu ma mur xinħallu xi toj wara Imma hemm mod għax illum il-ġurnata mela. forsi tmur restorant titfa' iPad qudiemhom jew mobile u tħallihom bikwiet. Hemm affarijiet oħra li forsi nistgħu nagħmlu. Issa mind you, ovvjament il-

Eh, Tittazel fejn tmur, mhux ħammur. Isma' li ħan nagħmel disclaimer, kien hemm restaurants fejn mortu ħadd l-iPad ta' ġifieri. Iva, Imma eh. kemm jista' jkun dejjem issib dak il-bilanċ. Dak il-bilanċ. Mela, Wasanna fit tmim. Diġa? Diġa! Anzi, bizna jkolli najt, naħseb, bizna jkolli najt. Ovvjament, għaz bis kellimna fuq il-karriera tijak bħala mużiċist u l-familja eh, kollha eh. mużiċisti u kif bellaħtu lil kulħadd meta tħaltu għal Malta Song for You kontu kollha. Iva, Insomma, kontu vera ħelwin, istimellu xerbaħt mużika mużika, rajnik of kol fuq The Voice Kids u Judge fuq X Factor. Ekku, ekku.
Għanna ġaħġa pjanat? Jina onestament minix persona li nipjana ħafna ħafna fit-tul. Hemm xi ħaġa li qed nipjana, hija xi ħaġa in a way huwa proġett li in ħafna naħdem fuqu. Eh, u dejjem mhux stħajt, imma basically nixtieq nagħmel album li huwa isu iktar Christian in a way, tajjeb isu huwa iktar. Idi, inti tisti u toqgħod tajt Eħe, jien nidejqnu l-materjal li nkun ktibt jien stess. Le, imma tiddejaq toqgħod tajt li inti spiritwali ħafna. Le, laqax, le, laqax, laqax, le, le. Da isu, isu, isu, mux, again, mux, mux nistħiju da. Imma ħafna mis-songs eh, li huma spiritwali jiġu in a personal moment of prayer. So ikun hemm challenges in a way li s-song titratta fuq xi ħaġa li għaddejt minna jien stess. So, Insibha diffiċli. Tħossok vulnerabbli. Eħe, it makes me feel vulnerable. Tikxef l-emozzjoni. Però fl-istess ħin, eħe, naħseb illi jekk actually I I get down to doing this. Dejt tigdbu ġifi. Ivi, ivi, ivi, hemm songs li ma kważi lesti, ġas mhux rekordjati tipo. Eh, u hemm taħlit ta' Malti Ingliż ukoll. So naħseb li huma songs li in a way jistgħu jgħinu nies li mixin fl-istess mixja ta' fidi tiegħi in a way, jew anka le, forsi, li għaddew minn momenti simili. U juhdu ispirazzjoni mill-klim tiegħek. Però dejjem sibta diffiċli dil ħaġa propju għalhekk għax isu nibdajt imma jiena it-talba tiegħi jew il-bikja tiegħi ħan ħan nesprija ma' kulħadd għandi għalfejn nagħmilha di, imma naħseb isu wasal iż-żmien fej kind of this should be my next project. So ehm, bdejt naħdem fuq ma', ma Vanessa, eh, isu Vanessa wkoll ehm, iġġaħġaħ sew fil-mużika. Oh. Hopefully ehm, m'għandu mhux ħafna ma' ma. Leddu mhux ħafna ta'. Sanaraw.
Għax jiena nkun vera looking forward. Ara jiena nħoss li vera aħna ngħixu f'dinja fej qisu kulħadd jrid jipproteġi lilu nnifsu tajjeb għax hemm ħafna min jikkommenta e, trid tipproteġi lil imma xi kultant inħoss li meta tajt din hija l-vulnerabilità tiegħi. Ekku, ekku. Din hija min jiena, jien aċċettani kif trid. Hemm ċertu hekk strength li n-nies li n-nies iktar japprezzawk u iktar iħobbuk għax iktar issir trasparenti u m'intix qed tipprova turi lid-dinja li inti fil-ħajja tiegħek kollox perfett. So inħeġġek Le le working on it biex tlestih dak l-album. Bdejna naħdmu fuq hopefully hopefully m'għandhom mhux ħafna. Minnhom li għandhom iktar minn 15 years daw daw is-song ġifieri. ħafna qabel tumor. Ilek taħsiba.
Għamil bħala Isu meta jkollok moħ ta' mużiċist, in a way, kif taqbad ta' jew moħ ta' kantant. It's always on the go. Isu, eh, inti kultant qed titlob u tajt il-lastra, like, this prayer is a song, in a way, u kind of tamel xi melody tirrekordja bħala ehm, fuq il-mobile u hekk, u tajt xi darba naħdem fuqha. U actually daw li qed naqla Kollok dawk li ngħidulhom the seeds. Eh, eżatt. You plant the seeds. Eżatt, eżatt.
Xi ngħidlek, għadda l-ħin. Grazzi ħafna, ħadd gost nitkellem miegħek. Anki jien ħadd ħafna ħafna ħafna pjaċir. Ehm, u, you know, I look forward to the album. Grazzi ħafna. Qabel ma titla' għandi xi naqra gifts tajjeb. Thank you. Mela, għawek għandi fwiħa jisima Jaguar grazzi l-taġbix perfumery. Għandi wkoll xi ħaġa għalik u għal Vanessa u għad-dar u kemm eh, jista' jkun nippruvaw ma jwaqqgħux it-tfal. Eh. Tajjeb, grazzi. Out of reach of children. Eh, l-aħjar.
Grazzi lil Valletta Glass. U ngħid grazzi lil Valletta Glass ukoll għal ġojellerija tiegħi ukoll. Tajjeb. And last but not least. Istra. Issa di ħajkolli ngħid ħajkollok il-ġlit ma' Vanessa, eh? Hmm. Għax ma nafx minn ħajmu. U l-Erik muri.
Eh, kif kont naf? Kif kont naf? Għawek għandek, għandek, għandek trattament grazzi lil Majoka Spas. Kont naf li ħanċedu uħda. Ikun ħaqqa iktar. Ikun ħaqqa, ikun ħaqqa.
Jina sepp it-nej ħaqqom imma kemmu sabiħ li Jew morru fl-imkien nista' naraw. Eżatt, eżatt, ikollhom il-couples dawk. Mela, mela, mela. Some quality time. Eżatt, eżatt.
Xinajdlek, thank you ħafna. Grazzi ħafna lilek.
Grazzi ħafna tal-li sibt il-ħin ukoll. Tajjeb, issa ġiġri tmur tiġbor erba' titfal. Ekku. Mela ħjar nispiċċa. U mela qabel ma nispiċċaw nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi lil Herba Elsin għal xar il-Gebivella għall-makeup, il-Morgan għall-ħwejjeġ, Valletta Glass għall-ġojellerija u l-Luxonas għas-sett. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' Gwida li hu miġjub lilkom minn Renault Malta, Welby's Supermarket, Burger King, Valletta Glass, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Positive Parenting Malta,